Enti adeɛ biara na ayɛ sɛ ahoma ahoma ahoma so koraa no bɛtumi ayɛ possible sɛ obi de ahoma sɛ ɔkɔ akɔbɔ korɔno sɛ ɔde saa ahoma no ɛka ne materials no ho a ayɛ sɛ ɛno nso so ɛyɛ korɔnobɔ. So even if I use pen and for the fear of the pen you give your property to me it becomes an armed robbery. Obi koraa de drawa ɛhyɛ ne ho ɛkɔ korɔnobɔ because wɔhwɛ sɛdeɛ Drawah si teɛ a. But in the case of robbery, I only use force, intimidation and threat to take without weapon. Prison officer bi abɔ mmɔden anya bere ne adagye kyerɛkyerɛ mu. Deɛ obi de rekɔ akorɔnobɔ a yɛka sɛ saa nipa yi, adeɛ a ɔyɛ ka ne ho no, ɔyɛ ɔkorɔnfoyerɛnfoɔ, armed robber. So we have robbery and armed robbery. it becomes an armed robbery when you add an arm. Aane sɛ saa na armed robbers dɔɔso paa o na mmom nnɛ deɛ na yɛfa no sɛ yɛ atuo ne asekan a manfoɔ de kɔ korɔnobɔ nko ara na ɛkyerɛ sɛ nkorɔfoɔ yi yɛ armed robbers. Saa nurse no hui sɛ ɛgu mu ahodoɔ bebree. Aha yɛ Ghana News Central wohu ne sɛn? Nkyerɛkyerɛ bi sei no, wohu bi, wote bi a, how do you feel? Fa adwenkyerɛ to owia na subscribe. Ɛyɛ Ghana News. Central. Ɛnti mpanin sɛ obi nim obi kyerɛ. Wei na prisons officer bi. Wahu sɛ Ghanafoɔ yɛhia nkyerɛkyerɛ kakra because ɛkame yɛ sɛ yɛfrɛ no sɛ akorɔnobɔ ne akorɔmfoyerɛmfoɔ adwuma yi no mu no wɔn a wɔkura atuo ne asekan ne nnoɔma bi a yɛsusu sɛ ɛyɛ sharp object nko ara na yɛ a Mpɛn pii no yɛfa no sɛ saa nipa yi ɔyɛ korɔnfewɛnfo anaasɛ arm robber. Sɛ na obi fa pɛn hyɛ ne ho sɛ ɛno ɔde bɛ defend ne ho wɔ berɛ a ɔrekɔbɔ korɔno ho a, kyerɛ sɛ ɛno nso so saa nipa no yɛ arm robber. Sɛ obi de blade, ɛno deɛ koraa na sɛ yɛnim ho kakra. Enti adeɛ biara na ayɛ sɛ ahoma ahoma ahoma so koraa no bɛtumi ayɛ possible sɛ obi de ahoma. hyɛ ne bɔtɔ mu anaasɛ ɛhyɛ ne ho sɛ ɔkɔ akɔbɔ korɔno sɛ ɔde saa nhoma no bɛ protect ne ho anaasɛ ɛka ne materials no ho a ɛne sɛ ɛno nso so ɛyɛ korɔnobɔ. So we have robbery and armed robbery, it becomes an armed robbery when you add an arm.

Wohu no sɛn? Ayɛ sɛ Ghana ha no, ɛnɛ akorɔmfoɔ bebree wɔ hɔ o. Akorɔmfoɔ bebree wɔ ɔman yi mu, but yɛde yɛfa no sɛ wɔyɛ ɛɛ awifoɔ anaasɛ akorɔmfoɔ kɛkɛ. Saa note no sɛ wɔyɛ akorɔmfewɛmfoɔ because I remember sɛ Ɛɛ yɛn kuro ase wobohu na obi bi kura hɔ a otumi fa ɛɛ dua teaa bi yɛ a ebi a wohu na ane no yɛ feafea kakra na ɔde ahyɛ ne ho wɔde kɔ akorɔnobɔ na sɛ ɛno nso so saa nipa no yɛ arm rɔba because adeɛ no okura no otumi de di awu obi koraa de drawa ɛhyɛ ne ho ɛkɔ korɔnobɔ because wɔhwɛ sɛ deɛ drawa si tia ɛn akorɔnfo yi so. Enti wohu ne sɛn wosusi sɛ nkyerɛkyerɛ bi sɛ nka bra ne bra no bra no bra no no ntɔ nkɔ so. ɛma yɛn a yennim sɛdeɛ adwuma no si teɛ yetumi hu na yɛte aseɛ yie. Na sɛ ɛkɔba sɛ ebia yɛ approachi obi anaasɛ obi bɔ pini wɔ yɛn fie na sɛ saa nipa no yɛ korɔnoboɔ nti na ɔbaeɛ a, yɛhu sɛdeɛ yɛbɛsi atoto yɛn nnoɔma anaa ɛhu no sɛn? Yɛnam mmɔnten so a, deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ, kwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so bɔ yɛn ho ban, though mpempene self ayi security hia, ɛyɛ, dodoɔ no ara nhyɛ da nnim self security. sɛ yɛn ankasa yebetumi abɔ yɛn ho ban. Enti nsɛm bi ne nneyɛe bi a na yɛka, obi koraa tumi hyia obi na onnim no na wahyɛ aseɛ kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu, na ɔkyerɛkyerɛ no baabi a wɔte, adwuma a wɔyɛ ne ade, wobɛkɔ mu na onnim no. Enti nkyerɛkyerɛ ne nhyehyɛe bi sei anaasɛ nkyerɛkyerɛ bi ne adekyerɛ bi sei no, wohu no sɛ, sɛ nka yɛyɛ no mandatory sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahu sɛ Sei ne sei ne sei na ɛteɛ wɔ bammɔ adwuma no mu, sei ne sei ne sei na ɛteɛ wɔ akorɔmfoɔ asetena ne wɔn wɔn dwumadie mu a, nka ɛyɛ? Anaasɛ wohu no sɛn? Bɔ mmɔden fa adwenkyerɛ no to owia na wa subscribe. Ɛyɛ Ghana News Central.